Oh, bu men beki. Oh, bu men beki. Gepleşigimiziň ikinci sany. Beki yanında beti. Näme üçin beti? Sebäbi ol öz işiniň ussady. Ussadymy? Diýmek Beti. Üstünlik nirden gelýär? Aýdyp berýän. Beti! Artist Myrat Mollaýew. Niredediň?
Haçan? Iki müň dördünji ýylyň ýigrimi dokuzynjy awgustynda gapym kakylyp, meni teatra çagyrdylar diýýär. Men bardym diýýär. Aý, maňa-da diýýär, ine, Myrat Mollaýew diýip, ady belli, ine,

Aslynda men sungada bäş ýaşymda başladym diýsemem boljak. Sebäbi çagalar bagynda-da, çagalar bagynda geçýän bäsleşiklerde, zatlarda şol birinji ýer alyp, şeýdip ýören ekenim-de. Ekenim däl-de, bilýänem köp ýerler, käbir kadrlar ýadyma-da düşýär. Ýöne näme üçin kerejit? Aslynda şol kiçikäň gowy ýadyňa düşýär köp zat, ýöne ýaňşy ýakyn bolan zatlar ýadyňa düşerok. Men şoňa haýran galýan. Diýjek bolýanym, bäş ýaşymda aýdym aýdyp bilýän we sahna çykyp aýdym aýdyp başladym. Birlenji aýdan aýdym nämedi? Leýla Şadyr Diwan aýdymy. Seniň howaňdan sorup. Dadyp seniň duzuňy Dünýäde iň bagtyýar Adam saýan özümi Janym janym Mertde şony aýdýardym Onuň aý näme şu adam boýum uzyn zat ýok gijejik zat Onuň özüme diňe sazsyz aýdýan ekenim Tä o wagt ritme girip bilemokda. Ondan diýjek bolýanym, şonda aýdyp, aýdym aýdyp bileňmi, birinji ýeri alyp. Aslynda bu artistçilik kärine başlamagyma sebäp öz agam. Özümden uly agam, iň uly agamyz Döwletgeldi Mollaýew. Öň Balkan welaýatynda teatr açylmanka teatr studiýa bardy. Ondan şonda meň halypam, indi ilkinji halypam-a öz agam, soňam näme agamam getirdi teatr studiýa. Türkmenistanyň halk artisti Orazurdy Meretow. Meň ilkinji halypam ine şol. Maňa sahnada rol berip bilýäňmi? Kiçikkäm Jikgulyň keşbini ýerine ýetirýärdim. Jikguly? Jikguly, syçanyň. Syçanyň, hawa. Onnoň Hawa, ondan soň birnäçe kompozisiýalarda. şol uruş döwrünindäki bolýan kompozisiýalary bilýäňmi? O dokuzynjy maýa bagyşlap düşürilýän kompozisiýalarda şo birlenç tapar uly sahna çykamda, hamam äý birinji klasdyryn ýa birinji klasa baramokdyryn. Şonda oýnamda aglapdyrlar. Zaldakiler. Oýna bilen ogaý bu diýip. Ýa aslynda şol şonda aglapdyrlar, agladylar. Ýöne bilemok men eýýäm şonda ýüregime salyp oýnaýan her bir keşbi bilýäňmi? Ondan şol döwüre gidip oýnaýan welin halkyňam ýüregine barýandyr-da. Ondan diýjek bolýanym. Adam bir zada ruhlanýa, bir zada udaçny bolsa, hä, wot. Şu boljak eken maňa diýdiräýdi. Onuň şondan başladyk. Başga näme sorajak? Nirdediň? Nirdedimi? Nirdedim? Onada men bilýäňmi? Şeýdip. Ýo, bir aý nirdediň, şony aýt. Oňa bararys häzir. Ýo, bir aý nirdediň. Ön aslynda onuň togsan sekizinji ýylda ilkinji sapar Garaşsyzlygyň merjen däneleri açyldy. Şonda ilkinji ýeňçisi men. Balkan welaýatynda. Hawa. Onuň Korennoi betkeni.
Hawa.
Onuň hemmesi bir bir ýyl gatnaşýar. Garaşsyzlygyň berlen dänelerine diňe bir ýyl gatnaşmaga rugsat berilýär. Men iki ýyl gatnaşdym. Iki ýyl laureat boldum. Onuň şol wagt bilýäňmi, aýtdym, aýdym aýtdym. Ondan soň o wagtky aýdan aýdymym Bilýär bu näme? Meniň adym Şam, Hommet ýaňy beş ýaşymda, aprel aýyň on bäşinde. Oý-oý, awlajygym bökjekleýär, oýnaýar. Şo wagt men Arjig roluny ýerine ýetirýärdim. Ýagny, sahnada bir ýerde durman aýtýan. Bilýäňmi? Hawa, hod berlen ýaly, bilýäňmi? Onnoň diýjek bolýanym, Onda ýeňiji bolup geldim, ýeňiji bolup gelemden soň ondan näme, ýeňiji bolsaň, ondan soň hemme ýerde çykyş edip başladym. Soň bir esasy konsertlere çykyş etmeli bolýar, men ýok. Ýöne toýlara baryp çykyş etmem ba. Ýa ol aýdymçy gelmese, meni çagyrýarlar, düşünýäňmi? Şeýdip barasyň gelmän başlady. Bir azajyk bilýäňmi, sungatdan Sowap başladym. Futbol oýnadym, futbol oýnaýardym. Men ýagşydan öňünçäk birnäçe neme partnýor gözledim bilýäňmi? Nähili partnýorlar gelýär ýöne bolanok. Düşünýäňmi? Bolýar bir bir sapar oýnaýaň ondan soň ýa oýun oýnap durkaňam eje çagyrsa gidiberýärler. Düşünýäňmi? Hawa. Onda diýjek bolýanym Onuň içinde iň özüň bolup bilýän ýagşy bolup çykdy dara. Ondan şondan geldim, ýene-de aý bularam bulam şoň biridir da diýýän öz içimden düşünýäňmi? Şoň üçin bir aýlap ýok. Hawa.
Geldi biri diýýär. Ony ne günjek geldi biri ýa geldi biri diýilýän sözler on sanysy gelip geçip gitdi düşünýäňmi? Ondan bulam şoň biridir da diýip hasap edýäň-de. Ondan.

Oýun berdiler aşyklar diýip, ol oýunam bilýäňsiňiz, ol Baležemdäki oýun. Hawa, şol oýuny oýnap, biz onnoň Şahannalylar bäsleşigi boldy. Şahannalylar bäsleşiginde-de bärik gelip, şol iki müň ýedinji ýylda bärde Aşgabatda birinji ýer alyp gitdik. Şo wagt. Ýöne birinji ýer alyp durmalymaýdy. Men haýran galynan-a. Iň soňky ýer alýanyňy aýtmalyala. Hawa, üçünji ýer alýan ýeriňde böküp geçmeli-la.
Ine, ýumordan öňki teatr. Teatrdaky roluň, teatrdaky seň eden zatlaryň. Hawa.
Ýa oňa şo adam ýumormy teatrda? Ýok.
Ilki, hawa, ýumor oýnaýardyk. häzir teatr açylmanka, onuň teatrymyza Öwezmämet Galandarow eýäm ikinji halypa. Nu, doganymdan soň üçünji halypam bolýar-da. Onuň diýjek bolýanym, Öwezmämet Galandarow bize şeýle ynandy. Aslynda ilkinji teatr, ilkinji baş keşpde biz oýnadyk, gözüňe getir. Balkan welaýatynda taryhda öň teatr-studiýa bar. Ýöne teatr näme, Balkanabatda ilkinji sapar açylanda, şonda ilkinji spektaklyň glawn rolunda ýaş ikimiz oýnaýarys-da. Ondan öňünçäk taýýarlykda biz kömekçi ýöne, kömekçi bolup oýnaýardyk. Onda bir gün režissýor Öwezmämmet Galandarow, Şulary şolara geçirip göräýeli-le diýdi-de. Şolaryň deregine glawn rol. I Kim bagtly diýip spektakl hakykatdanam gowy spektakl, hakykatdanam gyzykly spektakl. Eger mümkinçilik bolsa şony öz tomaşaçylarymyza-da bir gün görkezerin. Kaseta-da alnypdy, şony diske geçirip zat edip görkezip bileris. Ýaman gyzykly spektakl. O wagt bilýäňmi gözüňem bäş teňňe ýaly ýanyp dur. Şu wagtky çykyş edişiňden.
Ýutub kanalyna goý-da. Ne diýip bolsa?
Myrat Mollaýewiň YouTube kanaly ýazylyň janjagazy basyň ýaglap. Hawa.
Diýjek gelänim goşula beriň adamlar. Men haýran galýan näme diý görýäler ýene yzyna çykyp gidýäler goşulaýda oňa dogry. Myrat Mollaýewiň YouTube kanalyna goşulyň hökman janjagazy basypam täzeliklere garaşyň täzelikler kän bolýandyr.
Ine. Teatrda ondan birnäçe spektakllar oýnadyk. Ondan soň gülki agşamlary başlady. Onda onuň şeýdip şeýdip şeýdip gülki agşamlaryna çykyş edip awa. Ondan diýjek bolýanym Balkan welaýatynyň içinde gowy tanaýardylar. Ýöne
Ýöne
meň öz kiçilikde pikir eden zadym Golliwud Şolar ýaly-la onuň Ýok, birhiliräk bula bolanok, bilýäňmi? Onuň ýaňy gyzgalaňly, bilýäňmi, şeýdip repertuarda her hepde-de hökman glavny rol bir spektaklyň i gülki agşamlaryň bar wagty birdende Gulluk. Gulluga gaýtdym. Gulluga gaýtdym. Menden bir ýaş kiçi-da ýagşy. Onuň yzyndan olam arza ýazylýar diýip olam aýdypdyr.
Dost-a!
Olam aýdypdyr. Aý, gullukdan boşap gelýärkä hat ýazyşýas-da. Aýşiraja, baryp häzir dowam ederis, dost, alada etme. Geldik, gelibem ýene-de teatra başladyk. Ondan soň. Ýene oýna başlady, birazajyk işläp, ondan soň Näçinji ýyl? Iki müň on. Iki müň onda onuň eýýäm iň soňky halypa diýilen ýaly Täçmämmet Mämmetweliýew, Türkmenistanyň halk artisti Täçmämmet Mämmetweliýew. Biz ondan öňünçägem biz Aşgabada gelip, Balkan teatrda işläp ýörkägem bärik gelip, Ol çykyş edip gidýärdik. Şu aňyrdan bärik gaýtmak pikiri kime geldi, ýagşamy, saňamy? Maňa!
Aýdyp otyryn-a men şu wagt, men diýip otyryn. Şular ýaly
bolanok-da, bilýäňmi? Bize köpüsi klounam diýer-de, bilýäňmi? Näme üçin? Men kontaktymda alty aý mundan öň aýyrdym kloun ýazgyny. Nätdim, şu wagt aýryldym-a ol kloun. Diýjek bolýanym, Bekdäde, biz.

Kostýum alak we we kino olamam. Milli bir hile. Ýa, nä, suratlama diýen şaýdan görüp bilersiňiz. Nä, şu, nä men. Onnoň diýjek bolýanym iň kyny şol eken. Näme üçin? Sungatda iň kyn žanr bilýäňmi? Klounada. Şony başarsaň, onnoň hemme zady başaryp bolýan eken. Ondan köpüsi, Äý, kloun diýip kemsitjek bolýar, hä? Ol meň üçin kemsitmek däl. Oňa gaýtam ol kloun diýmek ýa artist diýmek şeýle bir uly dereje. Şeýle bir uly dereje. Amana bir söýgülisine iň gowy sowgat etjek bolsa, teatra bilet alyp berýär. Öý hataryndan alyp beräýse boldy. Iň uly sowgat şoň üçin. Meň diýjek bolýanym, ol klounada. Kyn žanr, ýöne gyzykly žanr. Indi göni Aşgabada geldiň, göni sirke girdiň, göni şol sahnany oýnadyň, kloun bolduň, gitdiňmi? Ýok, ýok. Ilki men gysgaldyp aýdýan-a. Ýok, ol-da bilsin-dä. Diýjek bolýanym. Ol arkamyza rugzamyzy aldyk. Ýagşy gitdikmi gitdik. Ondan bizde näme däp? Amana uzak ýola ýolagçy bolsaň, öýde hökmany suratda sadaka paýlanýar, sadaka edilýär. Ondan sadaka etdik öýde, sadaka edip ondan gaýtdyk. Tamburda ýatyp. Aha.
Poýezde.
Poýezde. Awa. Indi bu daýymyz biziň ýerimiz tamburdady. Gaty gowy. Ondan düşek bolýarys. Gelip düşdüga Aşgabatda Ondan bizem näme oba oglany Bir başda ýaman kyn boldy. Gaty kyn boldy, ýöne biz şony wapşe kynçylyk diýip hasap edemzok. Hiç hili, sebäbi näme? Men ýöke özüm bolsam Kyn bolardy. Men göwni çökük gurun bolup başlaýan, ýagşy göterýär. Ýagşy göwni çöküp başlaýar, men göterýän. Ine, näme diýýär? Arkalaşma.
Eýýäm dwaýnaýa sila diýilýärmiş oňa, orusçada görläm welin. Iki güýç.
Hawa, iki güýç. Ondan diýjek bolýanym, gelen wagtlarymyz kynrak düşdi. Göni kynrak düşdi diýen aýtda, göni. Aý borlaý.
Ýykyldyňmy, köwşüň ýyrtyldymy, näme boldy? Ýaşamana ýerimizem ýokdy, düşünýäňmi Beki däde? Ýaşamana ýerimizem ýokdy. Tanşymam ýokdy.
Ondan, hawa, ýanymyzdaky barja pulumyzam gutardy. Hawa. Ondan

Ýagşy gije jaň edýär. Gowmy oglum gowy. Nirde? Aý eje şu wagt Türkmenowazy görüp ýatyryn. Hakykatdanam Türkmenowazy görüp ýatyryn. Türkmenowazy görüp ýatyryn. Ýöne nirde görüp ýatyryn. Duralgada. Biz gelemizde-de bar-a, gelemizde-de gyşdy. Bilýäňmi? Ýöne kondisionerlija gyzgyljak peçipläp duran näme? Gül ýaly elmydama onuň ýerine daňdan ýediň ýar bolýaram welin, turýaň birlenji, gelen nämä münýäň, iňňidine münýäň, uky iňňidini şo taýda dowam edýäň. Ondan iş başlaýança wuw aýlanýaň, aýlanýaň, iş başlaýar, ondan soň girýäň. Ýöne şol kynçylyklar bolmasa, bu üstünlikler bolmaýar. Şony geçmeseň, Hudaýam synaýar. Şony geçmeseň, şol bolanok, myka diýýän, meň pikirimçe. Ýagşy gürrüň berýärdi-de, ba, personažlar diýilýär-dä indi. Hawa.
Şony geýip gidýärdik, çagalar güýmeýärdi. Indi.
işläp ýörüs. Ama onda toýlara gidip başladyk klowun bolup. Birlen klowun bolup gitmeli mi? Gitmeli. Awa. Dakyşdyryp bedre fedrele garaşdyryp gidýär. Onda birlenji toýa stully golýup barýar. Ýa bir toýa girip baraňa dur. Siz içine girmeli, siz faýada güýmemeli çagalar. Bizem ýaň gelen wagtlarymyzda artykmaç programma ýok, zat ýok. Onuň foýede çagalary güýmäp bördüň, ol-a öz programmaňa on bäş minutlyk. Toýa-da diýen iki sagatlyk tutulýar. Ony çagalar alyp alleýalary-da aýlap bördi. Ene-atalar toýdaky ene-atalar çykyp Al biziň çagalarymyz diýip.
Adaty durmuşda şu wagt sen bir hili, sahna çykýaň bir hili. Hawa.
Men aslynda diňe sahnada artist. Ha. Durmuşda artist däl. Durmuşda-da men hiç gysgynç däl, ýöne artistlikmi sahnada Men görkezmeli diýip düşünýän özüme. Men aslynda-da hiç haçan hiç kime bir zat dokazat etjek bolamok. Meň maksadym, meň maksadym şu özümdäki sungaty diňe halka görkezmek. Şony men iň uly üstünligimem nämedi bekdede? Şolaň ýüzündäki görýän ýylgyryşym bar-a, boldy maňa şu ýetik, ömrüme ýetik. Eý, gije ýataňok öýdýän sen zat diýerler dagy. Ýatamok. Ýatylanok. Sebäbi ýenem näme o alty-ýedi-sekiz ýyldam boldy. Gutarýa. E, gutarýa diýip men ol gutarýa diýibiljek däl. Ýöne ýaş men. Düşünýäňmi? Häzir ýaş. Şu wagt energiýa bar. Şu wagt Ee, sypata yok, yöne Onuň şu wagt şol özüňdäki sungaty şu wagt görkezmesem haçan görkezeýin ýa-da. Elmydama-da halypamyzyň diýen sözi bar-da, Täçmämmet Mämmetweliýew. Her çykaňda diýýär, şu diýýär hem iň birlenji çykyşyň, hem-de iň soňky çykyşyň diýip hasap et diýýär. Şeý diýip çykyş etýär. Onnoň sen özüňdäki bar energiýaňy orta goýup çykyş edýäň şonda. Toýa baramyzda-da iň soňky adama çenli güldürjek bolýas dagy.
Meňkine ýedigen wideo. Biziň abraýymyz, siziň şatlygyňyz diýip men müşderilerime diýýän. Seňki?
Meň abraýym, siziň şatlygyňyz. Maksadym bir gün şu Golliwudda bir Warner Brothersda ýa Marvel-a tapawudy ýok bir kino düşsem diýýän. Aslynda men iň uly arzuwym bir gowy, uly kino düşmek. Bir däl, birnäçe kino düşmek. Kinolary seredýän-ä, men başarýan şuny diýýän-ä. Men şuň edenini men edip bilýän diýýän. Şular ýaly menden bäş beterler doly. Deňeşdiremde, hakykatdanam türkmende şeýle bir talant köp. Ýöne şolar bilemok, ýa doly şol ýaňky kynçylyklary geçip bilenok, ýa-da ýaltanýarlar. Bilemok men näme üçin şeýle bolýanyny. Gözüňe getir, bäş ýaşymda başlanymdan ine şu wagt sen ýaňky kuwawyndan ýaňy aýrypsyň meni. Diýjek bolýanym, ýöne sungat seni boş goýmaýar. Hökman saňa halas serpaý ýapaýmaly. Halaljak iş ediňmi, halaljak, iň soňunda hökman suratda saňa halas serpaý ýapýar sungat.
Şygaryň näme?
meni öňe iterýän zat nämedi? Kynçylykda-da, begençli günümde-de hemme zat gowulyga diýen. Hemme zat gowulyga. Hemme zat gowulyga. Meň şu statusym we öz şygarym diýýän-ä. Ejem diýýär-de, Şo bolup durmy? Aýagym döwülýär. Gowulygadyr oglum diýýär-de. Şol şo wagt nämesi gowulyga eje diýeň-dä, hä? Wagtyň geçmegi bilen şol diswitilno şol gowulyga bolýar. Ýöne ähli bolýan zatlar gowulyga ýörýär. Ynanaý, näme bolsun, şu iň gowusydyr diýýän. Iň gowusy bolup durandyr diýýän.
Muşdaklaň bilen gatnaşygyň?
Muşdaklam semýamdan, dostumdan soň iň ýakyn görýän adamlarym. Mustoklam ol olary sen nädip ýygnaýaň bilýäňmi? Bir birden çöpleýäňda, bir birden ýygnaýaň mustoklaňy. Instagramdan. Instagram tapawut esas obşin diňe instagram däl. Umuman sosialny setde. ýa durmuşda muşduk halkyň söýgüsini gazanmak şeýle bir kyn-da, ondan güldürýän köp belki däde, ýöne dogry güldürmäni başarmaly diýende. Ondan ýetişdigimden Instagram bolsun jogap berýän. Ýöne ýetişmediklerim bagyşlaň meni. Ýöne ýetişers. Hemme siz görýän kim ýazsa. Ýüz müň näçe.
Ýok ýok hemmesini görüp bolanok Beki däde. Ýalandan. Hemmesini görüp bolanok Beki däde dogrymy aýdaýyn. Görüp bolanok. Bir post goýaňdan soň şondan soň gelýä ýetişip bolanok ondan soň bara. Kelle doňýada ondan çykmaly bolýa. Goşularda durýa. Hawa.
Ýöne gowy kommentariý ýazýarlar wa. Sag boluň Janlar sag bolsunlar. Indi şol jogap berýän kommentariýa ýazýarlar aşakda. Men görýän kommentariýalarda öwýärler. Ýa men ýa kemmisini göremok. Joşýan.
Ýo aslynda-da hamana on sany öwýän bar bolsa hökmany suraty bir çykýar. Maýkl Jeksona-da erbet zat diýýärler bar, meselem. Bilýäňmi, maňa erbet kommentariý ýazýarlar-a. Diýýän zady bilen goýulan zady deň gelýärmi? Men şondan alar ýaly zadym barmy? Şol alýan. Ýöne käte wapşe sowpadeniýa gelenok. Bilýäňmi? Men o zat barada bu zat. Hawa.
Wapşe şuny halamok diýýär. Wapşe şuny halamok diýip içine girseňem maňa podpisini otyr bilýäňmi? Göresim gelenok şuny özem maňa podpisini otyr. Göresiň gelmän bolsa maňa näme üçin podpisini otyrsyň? Ine men şoňa haýran galýanda. Onda men oňa kömek edýän. Girýände blok edip beräýýän özüň başarmasaň diýende. Görme meni. Emma men hiç hili jogap bermeýän. Hiç zat diýmeýän. Hiç hil näme üçin it bilen deň bolsaň itçede bolmaýaňa. Mergen halypada şeý diýdi. Şeý diýdimi? It bilen özüňi deňeseň özüňem itçe bolmarsyň diýädä şoň ýaly.
A. Ýöne erbet duýýaň özüňi a. Ö, erbet.
Ýo, isleseň islemeseň. Isleseň islemeseň. Ýöne erbet diýip bilýäňmi näli? Sen şonça zähmet çekýäň a. Onuň bir köpük edýägi welin bar-a. Ýüregiňe salýarmy? Häzir görseň, görenem däldir şony. Doly görenem däldir. Görmek niýetem ýokdur. Ol ýörite diňe ýa-da tankytlamak üçin oturandyr meň sahypamda. Ýa biri oturtýandyr ony. Bilemok. Ýöne Hudaýa müň döwür şükür edýän. Köp däl olar ýaly meň sahypamda. Hakykatdanam. Ýöne. Ýüregiňe kabul edýäňmi şony erbet özüň ýa göni bir gezek okaýaň a näme edýäň bloga salýaň boldy ýatdan çykarýaň. Ýok how.
Ýadyňa düşüp bir gezek. Ne ýok how. Ýüregiňe salsaň how ýürek agyrly bolsun da. Ýürege salsaň ondan soň sen indiki zat sen döredibilmeýäň.
Yaşon sens bloga salanda bir janköýermi bloga saldym diýip pikir kelläňe gelen. Wah!
Her şol bloga saljak bolamda wah wah diýändä. Sebäbi men islämok bloga salmagymy men islämok. Ýöne oň bilemok niýeti gowy däl bolmagy mümkin. Onuň basmaly bolýa onuň. Sen her günde birini bloga salaňda. ýylda ýedi ýüz altmyş bir gün bolýar. Gulluk däl bu.
Bir ýylda üç ýüz altmyş gün. Üç ýüz altmyş.
Gulluk edip ýöräýeli. Gullukda näderem gelmändir-dä.
Indi seret, kommentariýalarda sögýärler, mysal üçin. Şol, edil şonuň ýaly-a durmuşda ýüzüňe gelip, Eý, pylan zat, pylan et, pylan, pylan, diýip, ýa şo zat barada ýüzüňe diýerlermi diýjek bolýarmy? Ýok. Diýenoklar.
Ýok. Ýöne Äý, kloun diýerler. Ýöne Kloun sözi agyr degýär. Kloun sözi başda agyr degýärdi. Ýok, ýok, abraý meň üçin. Lişni meň üçin abraý. A köp adam şol kemsidýändirin öýdýär. Ol kemsitmek däl, meň üçin uly dereje ol.
Mekdep döwrüň ikilikçidiňmi, näçelikçidiň?
Altylykçydym pek zähmet. Ýok. Nu, bäşimem köp, dördümem köp. Üç ýok. Prujin ýok.
Ýok.
Şeý diýenler bar, men mysal üçin Kristian Ronaldany okadýarka mugallimi çepiksiz eken, horajyk eken-ä. Senden futbolist çykmaz, näme diýen eken-ä.

Çudesa, çudesa. Hakykatdan hem çudesa. Ty ne par ne poweriş diýer-ä. Şolar ýaly. Men-ä futbol oýnap bören. Ikinji klas. Top oýnap bören çaga i Dva respionera ýaňky teatr studiýada agam işleýärdi. I onda men top oýnak ýep durmanka agam geldi. Äý, özüň ýaly çagalar ertir bar, ony Merjentäbirde çykyş edip gel. Seň bolup ýörşüň näme zat? Kiriňi akdyryp ýörsüň. Ejeme-de, Eje, şuny ugrat ertir. Aý, bolýa, ertir diýip çoduryp, iň owadan balagymy, şutaý ýüplüje balyk, aýagymda-da rezin şypbyk, bankaň içine-de gowurma salyp, Ejem, bar, görmäge git diýip, Ugradyp goýberdi. Bardym. Hakykatdanam gyzykly-da, özüň ýaly çagalar çykyş edip dur, menem otyryn. Onnoň o wagtam Merjen däliler nädip saýlanýar? Şular ýaly wideo kamera dur, kaseta-da o wagt. Wideo kamera dur, başdan-aýak, hawa, başdan-aýak aýdym aýdyp, her kim çykyş edýär. Olaram öýüne gaýdýar. Onda şol oturanlaram bärde zritel bolup otyr, çykyş etjeklerem. Ýöne ol çykyş edýär, ol gaýdýar, ondan bärden çykýarlar, çykyş edýärler. Menem ýöne seredip otyryn. Men hemme seretmäne gelen Roýt Makasy öz-özümiziňkiler eken-le. Onda hemme çykyş edip otyr. Ondan obed boldy. Obed boldy. Gowurmajygymy iýdim, zadymy iýdim, ýene oturdym. Ýene çykyş etdiler, çykyş etdiler, çykyş etdiler. Agşam sekiz boldy. Indi hiç kim galmady. Otur, eýýäm çyralar öçdi, ýökejegem, otur, iň soňky çykyş edýänim şu diýýär-de. Onnoň Nur diýip agamyň dosty bar-da, blok çalýar. Ritm blok çalýar. Öýe gelip repetisiýa edýärdiler-de, agamam aýdym aýtýardy-da. Onuň şonda menem repetisiýa edýärdim. Oý-oý, awlajygym-a bar-a. Şo bilen repetisiýa edýärdim. Onuň ýaňky garanodan Äý, kim ot, kime aýdýan zat diýip gygyrdy welin, oňam Bar öýüňe gaýt, boldy, agşam çüşdi diýdi, bilýäňmi? Menem Bizem gaýtjak, senem Hawa. Iň soňky ýazgy boldy, gidiber jigim diýdi, bilýäňmi? Menem otyryn, onam Nurda Äý, Myrat, senmi-aý diýdi, bilýäňmi? Menem Hawa diýdim. Öý aýdym aýtýar şo diýdi bileň. Aýdym aýtdyraýynla diýdi. Gylyç aga diýip. Pahyr ýatan ýeri ýagty bolsun. Hany gelen bärik diýdi. Aýdym aýtýaňmy diýdi. Menem geldim seredýän ryr diýdi şypbyk. Elimde banka. Onuň durun ýüzüne seredip hawa aýtýan. Bolýadyr garaş häzir diýdi. Muny ýazdy indi hemmesi gutarda. Näme aýdym aýtýaň? Awlajygym aýdyp bilýän. Nur daýy sen bilýäňä zat diýende bilýän. Hawa bilýän. Aýdyp bilerdiňmi? Hawa. Oň ýaky o gidip barýan. Ä dur diýdi bilýän o gidip barýan. Aýakgabyňy ber şu. Bala aýagaby olam ullakan aýak. Öz şeýle. Bulam ýamur bolýa bol ýaz ýaz ýaz ýaz. Gylyç aga. Kassetada bir minutlyk ýer bar diýýär. Menem ýene sahnada durun-da. Äý, bol, dolýan ýerine çenli bir ýaz diýdi-de. Onda-da goň edip aýdyp bolýamy? Birje popytka. Birje popytka. Bir minut. Bir minut.
Repetisiýasyz. Instagram ekeni bir minut. Oşo wagt Instagram. Murat Mollaýewiň Instagram sahypasy.
Diýjek bolýanym. Bir minut wagtda başlady dididididididi aňyrdan çykyp gelen ylgap çykyp gelýär ol ýeri o uly bolýan aýakgap aýakdan gaçyp galýara ýüz beremok aýdyp başladym indi seret hemme aýdanlar şo wagt kasetada aýtdylar a men žwoý aýdyp duryn ine meň iň uly plýusym düşünýäňmi žwoý Mikrofonyna aýdyp dur, bilýäňmi? Ýagmyr badal ura. Bolly, dolly. Aý, bolýa jigimjan, näme? Maňlaýyňdan bolsa bolar, bolmasa-da bolmaz diýip. Aý, bolly. Bir aý geçdi, mekdepde okap otyr. Aý, garamadan geldiler, brat kim bollaý? Hawa, sen Merjen dälilere geçdiň diýip. Ynanamok. Aý, bolly gidýäň diýdiler, bolýa. Şeýdibem geldik, gaýtdym. Bärde-de Öň näçe lider görýäs, şo Gülberelerinde-de bilýäň şeýden bolup. Onnoň o adam eşigim ýok. Aýal doganym Aýal doganjygym jorasynyň agasyndan babyçka alyp, goňşymyzdan aýakgap alyp, bir garyndaşymyzdan balak alyp, şeýdip geýindirip.

Sahnadan çykyp gidýän aýdyp durkam kamera giň içine edýän abi. Menem şo daşary ýurtdaky Jackson bolup çykyp gidýän. Hawa.
Men şo wagt nirden keleň ele diýsene. Köp diýýada eý artist dämaý aýdym nämäňe gerek diýýänler üçin.

Sen bermeseňem soragy men özüm aýdaýyn şony.
Berjekdim soňragyny. Şeýlemi?
Diýjek bolýanym, men öň aýdym aýdýadym aslynda-da. Ýöne şu gapy ýapyldymy seň üçin? Şu gapa barmak üçin başga gapylaram bar. Ýöne şo gapyny açjak bolup. Çekeläp oturma-a, aýlanyp bar, aýdan aňyrda ýene bir gapylar bar-a. Myrat Mollaýewden maslahat.
Ýok, aslynda-da ýöne bir gapa baryp dursaň, o, şo gapam bizar bolýar senden. Dogry dälmi? Onda, goý, o gapyň özi gaýran galsyn. Be, eýýäm yzyny bärden geldim-aý diýsin-dä.
Instagramda Vine-lar, Vine-lar bar edi. Özüň tapýaňmy ýa bir ýerden görýäňmi? Nirden? Mergen bilen işleýän, Mergen. Hawa.
Meň şägirdim. Ine, aslynda Vine, Vine diýmek durmuşdan alynýan zatlar. Durmuşdan alýan. Durmuşda bolýan zatlary alýan. Wine diýilýär, ýöne ýazylyşy şeýle. Wine. Wine diýip ýazylýar. Hawa.
Şol gysgaldylan degişme diýmek-de. Ýöne ol näleýin, aslynda ol wine-i ol telefonda almaly. Ýöne biz ony has professionalnyrak edip, bilýäňmi, ol kamerada alýas. Ýöne başda başlamda men ony telefonda alyp başladyk şony. Birinji baýyny.
Birlenji baýyny biz ol telefonda alyp başladyk. Näme diý?
O aman. Näme iPhone-ny? iPhone-ny aldyk. O. Kelläm urýar-a. Çüne şamalaňy çaşyr eý içinde kim bolanda-da. Adam bar eken.
Gaýraty degirmeni azajyk sany.
Gürlemäýdä o. O zarap ýok. Köpsi diýýä käde Ä munyň ogurlyk diýä. Aýdym ogurlyk bolup biler. Ýöne anekdot Her kim öz wersiýasyny edýär. Ol ýazylan zatlar hemmesi belki-de, düşünýäňmi? Kitapda, internetde doly anekdot, men şolary alýan-da durmuşa geçirýän. Ýöne ony daşary ýurtdakylar hem edip ýör. A men öz wersiýamy edýän. A şony köpsi ogurlyk diýip hasap edýär. Eý, ogurlygy ogurlamagyny goýaý. Öz watandaşymyzy öz dilimde görkezesim gelýär. Öz dilime perewoz edýän, üstüne goşmalar, özüme goşmaly zatlarymy goşýan. Ine, şony köpsi bilýäňmi, aý, bu ogurlyk diýip hasap edýär.
Wine-laňdaky didar. Ho-ho-ho!
Kaçok.
Dostuňmy ýa hakykatdanam başda tanyşyň barada opşum şol. Tanyşym däldi prosta toýda toý sowup durus ýanyma geldi dost unut meni klibiňi gördüm iň gowy görýän klibim zat diýdi aý nädip pahyr näme öwsede nätdiň aý eý gaýrat et şu bir neme şu bir degişme ýa şolar ýaly rol oýnamaly bolsa menem badyryn diýdi. Eý, bolýa eýedim, men hem şolaryňa görä bir ssenariýa gurdum, men ony jaň etdim. Telefon goýýança meýem ýanymda durdy, hawa, bilýän. Wot maňa-da gerek adam. Düşünýäňmi? Höweslimi?
Belli bir obraz da seň üçin. Hawa, meň üçin eýýäm ol, oň eýýäm öz bir aýratynlygy bar. Ol hökmany suratda Men ony goýbermeýän.
Sportsmenka gelin. Ha, ine, ine, seret, sportsmenka gelin. Şoňa ogurlyk diýerler.
Ha. Ol hakykatdan hem ol anekdot ol. Hemmesi. Anekdot. Men hak hyt habarym ýok. Men düşürdim, hä? Ola şeýle-şeýle sportsmen bir gyz bardy.
Hakyky sportsmenmi şol? Hakykatdan hem çempionka şol. Selbi. Hakykatdan hem sportsmenka, çempionka özem. Öz wesinde. E maňa şeý diýýä çempionka. Ýöne zyňyşyny göremde wara çempionka şo hakykatdan hem. Olam bäş dubl-a etdik-de. Gurp! Gurp! Näme üçin kurtkaly ýere bar-a ýumşak düşer ýaly-ow. Şonuň üçin uly kurtka geýdim-ow. Başda bar-a, kurtkasyzam gaýdyp gördüm. Kurtkamy çykarybam gaýdyp gördüm, bilýäňmi? Guduň! Boldy. E, hakykatdanam guş aýlanýan eken-eý kelläňde. Ýyldyzlyklar, zatlar bar.
Berat Baýynyň menem düşürip gördüm-de bir-iki sanany. Mergenem düşürýär. Indi Mergen düşürende-de edil biziňki ýalak şon ýaly näçe dubl gaýtalap ýa şarp bir gezek. Nähili udaçli kadr bolsa şarp bir gezek bolanok. Meň bilen-ä bir günde üç baýyny etdiň ýa bileşini etdiň. Ýok, ýok.
Ýok, sen Aslynda-da çykamda üç waýyny edýän. Bir çykýan, bir günde üç waýyny edýän. Mergen jan, janyňa berekella.
Hawa. Ýöne käde reklamalar bolsa bir waýyny. Diňe şoňa uklon edýän, reklama uklon edýän. Sebäbi ýam otwestnny bolýar.
Reklama et diýip özleri jaň edýän. Hawa, men näme, bir-birden jaň açdyryp saňa reklama berekgämi diýenmi? Aý näme bäş manat bolsa. Dur öýdýän gap gap gaýlar toýalar ýaly. Bärden aýr. Bagyşla men hiç zat diýemok. Burnuň üstünden kän gülýäler. Ooh!
Bruno!
Sen bir agzamarsyň öýtdüm-ä. Arada awarada bir özüň ýaly Bruno görüp hezil etdik-ä.
Neme-dä, doganyň gören ýaly bolýaň-a. Özüňkiden uly burun tapýaň welin bar-a ondan köşeşýäň-de, Huh, näme-de bolsa, Bekidenem uly burun bar eken, ýaşasa boljak diýär-ä. Bir hile bolaňokmy, bir zat diýip. Ýok, ýok, Beki däde, zato gowy dem alýan. Şeýlemi?
Dem al dem.
Ýok, başda, hawa, başda bir hilläp bolýaň welin. Ondan ýöne lýuboý artistiňem öz bir fişkasy bolmaly-la. Seň burnuň fişkaň.
Aý fişka ekeni ýok. Aý fişka. Ýagşy şou. Ýagşyna öz başyna ýagşy şou diýip aýratyn artistler bilen çykarýar. Şo seň duediň ikiňiziň bile duediňiz bölünokmy?
Näme üçin? Biziň maksadymyz, biziň maksadymyz bar-a, näme? Biz etmeli diýip düşünýäs, düşünýäňmi? Biz etmeli şuny diýip düşünýäs. Hemme ugurdan barlap görýäs. Bir tarapdan gowy dälmi bekdäden? Bir tarapdan gowy-a. Olam aýratyn edip ber, olam aýratyn edip ber. I arasynda ýene-de bile bir zat edýäň eýýäm.
Özbaşyňa şoň ýaly gepleşik etmek pikiriňe gelenok. Baba Babek däde nesip bolsa ýakyn günlerde top on diýip gepleşik açýan her aýda aýdymçylaryň iň klipleriň öz topa birinji ýere çykýan. Ana ogurlyk.
Nä seň seňki nä seňki ogurlyk dämi şu wagt. Ýok dünýä edýäda top on dünýä edip ýör. Ýok gowy pikir.
Ýa bilen Golos programma hemme ýurtda bar. Ýa Fabrika zýozd diýdi, Kamedi klab, Kamedi klabyň özi ogry. Diýjek bolýanym, daže o orslaryň peredaçasynyň bilýäňmi, birje Dom dwazy özüniňki öýdýäler. Diýjek bolýanym, şolaňam birnäçe gepleşikleri şol Amerikadan, ýene bir ýerden alnan-da. Ýöne öz wersiýalaryny edýärler. Öz halkyna öz wariantlaryny hödürleýärler. Bu gowy dälmi? Gowy. Ýa boldy, olar etdi, indi biz şo tarap. Dünýede, dünýede bäş sany ideýa bar. Onuň şoň şahamlary boldy. Hemmesem şoň şo şahamçasy gidýä. Şoňa uklon berýäň, şoňa uklon berýäň.
Ýumuryň baka aýdym aýtmak nämä gerek? Ýumurda gowy-da ine hemme zadyň gidip dur gowy. Gazanjyň ba, käriň ba. Aýdym nämä gerek? Indi aýdymlaňam seň ýumoristiçeski gidýä indi. Oňa düşünýän. Ýöne.
Ýo, men gynaşsaýdymam mamma. Ýöne, hakykatdan hem gynaşsaýdym, aýdamda maňa ýaraňokmy diýerler-dä. Ýöne, men saňa diýip otyryn-a Beki dädem. Şu, men başda aýdymçydym. Meň oňa bolan höwesim gaty uludy, düşünýäňmi? Onnoň men Aýlanyp geldim diýýän düşünýäňmi?
Hä. Ýumor.
Hawa. Men şo döwür perehodnoý wozrostda aýtdyryp aýtdyryp sesimi gyrdylar. Düşünýäňmi? Ony aýdyp bilmedim. Hiç hili aýdyp bilemok häzir. Nämäň gerekden? Sungat günüňe goýýamy? Düşünýäňmi? Başarýanmy? Görkezjek. Başarýarkanmyr şony edeýin ýa-da? Onuňam nämäni tutjagyny bilip bolanok. Häzir ýyl geçer, ogul-gyzlarymyz girer ýutuba.
Kaka näme işläp ýörsüň-eý? Üstünlige ýetdiň. Müşderileň köpeldi. Isleg köpeldi Ýagşymyrat diýen duede. Şo wagtky nomeriň şu wagtam barda. Çalyşmak ýa peredrsatsiýada goýmak, öçürip goýmak, näme näme. Adaty köp kişi bir belli bir derejä baransoň ýa nomerini ýygy-ýygydan çalyşyp başlaýar, ýa peredrsatsiýada goýup öçüp, ýa ýene bir zat tapmak. Eý birlen jalan nomermi owşit. Şu wagtky ulanýan nomerym şu başda Altyn asyr açana şondaky alan nomerym ýagşam üýtgedenok menem üýtgedemok. Şol nomer açyk du barlap göräý üçde jaň etdi. Nona aljam edil üçde aljam almajam belli däl belki dede. Ýöne ýatmadyk bolsam alýan polibomu. Sebäbi toý bolmagy mümkin. Bäş manat. Bäş manat bar.
Ýöne bir şon ýaly wagt boldum diýjek bolýan-da, eý, öçüreýin-aý şuny bir. Ýadadym-laý diýip.
Ýa. Hiç. Ýok, ýok. Hyzmatda. Hyzmatda hem-de Bilýäňmi, öçürip gördüm, dogrymy aýtsam, hä. Öçürdim ýöne edil iki minut geçmäkä ýene açdym. Näme atýaň? Äý, nemäň wyždanyň oýanokda-da günüňe. Sen öň dile getip ýetdiň-ä şul abraý edende. Ejem diýýär-de, soralýarkaň git diýýär.
Arzuw edip ýetdim. Hawa. Aýratyn toýa gidýäňiz? Ýok.
Ýagşy.
Näme üçin? Ha?
Men bir toýda boldum, Ýagşyň ýeke özi gürledi. Özem sungat işgäriniň toýunda. Oýun edýän.
Şunuň.
Kimiň toýy? Döwlet Orazgül.
Döwlediň toýunda. Telefon alyp ber. Telefon bar, nirde telefon, nirde?

Ine, sungat işgärleriň iň gowy görýän zadym. Bir sungat işgäriň toýy bolýamy, hemmesi sylap barýa. Mugt. Mugtjak, hatda özleri pul getirip berýärler. Toýa gatanç. Mugt.
Meýsim ýetim. Mugt. Bilýän mugtluk barada, janyňyz gurban, bir-birimize kärdeş bolsaň gitmedik. Siziň. Toý sowuşynyň näme tapawudy bar? Nämesi üýtgeşik? Şeýle sizde isleg kän. Başda biz toýa çykyp başlamyzda iki sany samsygam çykdy diýip başladylar. Iki sany samsyk çykypdyr-ow, toýy bulaýarlar zat diýip. Ine, klounadadan diktorlyga-da geçip başlan, geçeli diýip başlan hem özüm-dä. Näme üçin, meselem, Her kär barlak göresimiz gelýär-dä bilýäňmi? Ýaňky gapylarda diýjek bolýan.
Allaberdi, halypa Allaberdi Ataberdiýew iň ýoly bady. Dogry dämi? Görüň bu daglary, daglyň ýanyndaky baglary. Hawa. Onuň Mergen halypa uly meýem aýratyn bir

Ana ýene ogurlyk. Ogurlyk diýjek bolsaň.
Hawa. Eger-de diýjek bolsaň. Hawa. Ýok, indi diýjek bolýanym, ene, biz çykyp başladyk, men seretdim, daşary ýurt başga hili. Halypa, Mergen halypa duran ýerinde gepleşik alyp barýan, alyp barýan ýaly gürleýär. Dogry dälmi? A biz hem gepleşik alyp barýan ýaly hem özümiz üstüne barýas. Palanjany hukdy gutlamana çagyrýas diýäňmi? Bir munça garaşýas gelmedikmi? Özümiz barýas ýanyna. Mikrofon dostawka edýäs-de. Diýjek bolýanym konkurs edýäs. Bilýäňmi? Şol Toý toý bolmagyna näme diýeýin? Toý şou edýäňiz. Şony bilýäňmi?
Biz etmeli diýip düşünýäs. Saryý şuny toý biz etmeli. Üýtgetmeli.
Hawa, şu toýy biz biz toý etmeli diýip düşünýäs. Birinji bilen, myhmanlar toý edýär. Hakykatdan hem gyzykdyrýar myhmanlar. Ýöne hemme zat

hemişe galýar. Hiç wagtdan. Ýok, beý diýsem gerek diýip diýemok, isläp diýemok. Ýöne biz şony alýas. Gadyrly toý edýänler, size ýüzlenýäs. Haçanda siz pommak paýlaňyzda, şonda Beki dädä-de hökmany suratda pommak bermegi unutmaň. Sebäbi şu ýakynda Beki dädäň özi toý etjek bolýar. Ol pommaklary alyp bulam öz myhmanlaryna paýlajak bolýar. Ýok, hakyky, hakyky. Hakyky. Umuman diýjek bolýanym şolar hemmesi birde sazlaşanda gyzykly toý bolýar. Ol diňe bize bagly däl diýjek bolýan-da. Toý ine ýanyna özümiz barýas diýende isleman, halaman bar gitsene näme ýa brat diýip sögüp bir gaharyňy getirjek. bir ruh, ruhdan düşürjek, keýpiňi bozjak zatlar diýip, bar git, gelme meň ýanyma. Ruhdan-a düşmeýäs belki däde, hiç haçan-a. Diýýälermi ýöne?
Tä işimizmi, işimiz? Diýýän köp, diýýän bar. Ýöne gaty serýoz, ol öz ýanyna getirmejek bolup diýýär-dä, bilýäňmi? Eý, geçiwer, geçiwer, eý, gelme, gelme, eý, meň ýanyma gelme, eý, eý, git, git. Köp o. Ýöne. Hakyt göwnüňe degiji olar ýaly gaharlanyp olar ýaly ýok belki däne. Sebäbi bizi toýuna tutan adam eýýäm biziň geljegimizi bilýä eýýäm nähili alyp barşymyzy bilýä i şo derejede eýýäm ol garaşyp oturýa. Düşünýäňmi? Şony allyňyzy bilip çagyrýa. Şo ondan biz häzir Çykyp, serýozny gürlesek, onda, Eý, nädip dursuň diýerler-dä, düşünýäňmi? Biziň şon ýalyňyzy bilip çagyr. Bolmanda, her kimiň öz aýratynlygy boýunça çagyrylýar-da. Belki-de-de. Toý ýere barýas, serýozny alyp barmalymy? Ýa aşa diňe güldürmelimi? Ýa-da normalnymy, ortalykmy diý. Katalog diýilýär-ä, bilýäňmi? Katalog berýäs-de, tipa. Hem güldüriň hem serýozny diýýär, onnoň şeýdip ortalaryny aýtýar. A käsi boldy, kellä geý diýýär, boldy. A käsi serýozny diýýär. Serýozny diýýän iki sanjak toý bolup gördi. Şeýlemi? Hawa, serýozny diýýänä bar-a toýuň ortasynda, äý, boldy, kellä geý, sen aňa diýip. Çynaýamy? Serýoz bolsa has serýoz da bir. Darararara. Daradan.
Toýda urlup gördüňizmi? Ýö, ýok.
Ýok. E men haýran galýan-ow şoňa. Näme üçin biz ýatlarlar çönükka? Näme üçin uranoklar bize? Oýun edýän.
Ýok. Sebäbi biz Näme üçin ursalar? Ýa bu mesele maňa zat saňa sorag. Näme üçin ursalar? Ýo bilemok. A men şu soragy geldi kelläme şoň üçin berdim. Ýok.
Meselem Degişýäň, göwnüň alýa. Sen göwnüň al. Men gelip men seň gün gelip men seň üstüňden düşmeýän. Ilki öz üstümden düşýän. Ondan soň ýagşyň üstünden düşýän. Ýagşy meň üstümden düşýä. O ikimiz ööw boldy bir-birimizi ýere sokýas. Ondan soň saňa degýäs. Seň bir ýaňy bir gaharyň geljek bolýar-a. Hä bulaň özleri şolar ýaly diýip ondan oturýas. Düşünýäňmi? Men serýozny alyp baryp duran bolup ondan soň seň üstüňden düşsem onda bu wada bilemok. Seň ýanyňa-da ýüzüm çişirik gelerdim men. Göklüje dartylja gelerdim, tanakaçyk çalyp. Görýän-dä sizi-laý, toýda alyp barmana barýan. Ýagşy beýle-de oturýar, sen beýle-de oturýaň. Geleňizde-de ilki sen gelýäň, soň ol gelýär, ýa mysal üçin, ilki Ýagşy gelýär, ýa soň sen gelip şeýdýäňiz. Heriň bir ýerde oturýaňyz. Ýöne mikrofon alsaňyz welin, eýýäm başga. Näme üçin? Birinji bilen, Sen soň gelýäň, sen öň gelýäň. Ikimizem-ä bir öýden çykyp gaýdamyzok. Birinji bilen. Ikinji bilen, esasy biz improwizasiýa işleýäs Beki däde. Onnoň improwizasiýa işlände göni improwizasiýa däl biziňki, şonda-da. Unutma, Beki däde. Baramyzda barybir häzir indiki aýtjak sözüňi şo wagt toýa seredýäň, hamana bir gowja prikol tapyldymy, Şo taýda özümizden analiz edýäs. O özüne gözlegde, men özümde gözlegde. Düşünýäňmi? Olam pikirlenip dur, menem pikirlenip dur. Iki bolup bir zat pikirlenmäni, herimiz bir zat pikirlensek ondan köpelýär-de, düşünýäňmi? Hä, iki bolýar.
Hawa.
Ondan haýran galaýmaly zat-ä, men häzir, men pikirlenip düşjek zadyň üstünden olam iýminde şo, şo zada barýar-da, olam şoňa pikirlenip oturan eken, meselem. Şeýdip goşuşdyrýan welin onuň şeýle gülki bolýar. Hawa. Köplenç degişmelemizde ýagşy bilen ýagşy söze uklon berýär, a men herekete uklon berýän. Ondan haçan şol birleşýäs welin şondan gowy zat döreýär.
Ýakynda näme täzelikler bar pikiriňde? Ýakynda köp. Top bonuň bar diýdim onda. Hawa.
Ondan ýaňa Jançkaň ikinjisi çykdy dogry-da. Indi nesip bolsa öz tomaşaçylaryma iň uly bir täzeligim bar, Gözeliň ikinjisini düşürýän. Ol eýýäm korotkometražnyý film däl-de, eýýäm film bolup gidýär. Doly. Doly film.
Sen meňzäňok hiç gyza sen meňzäňok. Başladym.
Özüm. Hawa. Ýöne režissýor Batyr Batyrow. Jançkaň režissýory. Batyr Batyrow.
Janyň sag bolsun.
Nesip bolsa şoňa başlamakçy gaty gowy.

Ermem düzelme maýda woklaý diýdi. Hawa bilem. Sulik diýen esbitir. Äý espiator. Adamlar şol aýdymy bar şo espiator düzendirow. Ideýasy meňki bolsada şo aýdymy espiator düzdi. Sulik boldumy dost. Razy bol menden gaýrat et. Hakyk şony düzüp otyrka dört bäş wariantyn getirdi maňa. Heň bara. Ine diňle haýsyny alýaň. Ondan poly hemme heňler gutarandan soň ýöne näme edipdir-de? Janjika, janjika, şol ýerde oýna. Janjika, janjika. Şynaýan diýdim. Bolly.
Alma gaçypdyr-da kelle. Hawa, bolly.
Daže men şol wideo aldym-ow, şony düz goýup otyrkak bar-a.

şol uly göwrümli klip çykaramda howlukmaýan i çintgäp çintgäp edýän i uzak wagtdan çykarýan. Bir ýyl mundan öň ýazypdym Janşkaň ikinjisini çykaraýynmy diýip instagrama goýupdym şo posty görüň i soradym haý indi haýsy maşyn edeýin duet edeýinmi. Şony şoňa görä etdim köpüsi Audi, BMW diýdi, öňki Mersedesdi-da. Ondan Duet, et, Espiter bilen et. Onda men şolary alyp men diýýän-ä şol muşdaklamyň pikirini diňleýän, alýan-da şoňa görä hereket edýän. Sebäbi şolaryň istegi meň üçin iň wažny zat. Sebäbi mendenem has beter maňa gerek zady bilýärler. Onnoň diýjek bolýanym, indi şol üçünjisini çykarmakçy, ýöne häzir däl. Nesip bolsa. Onda BMW bolar. Ýöne bilemok. Aýtmaly gizlinlik, ol surpriz. Umuman dowamy bar Jançka? Bar, nesip bolsa. Jançka söz nirden geldi? Jançka.
Eý ynanma ýaňa öýle ýatyr nä. Aslynda şol personaž meň bir awçerim. Gullukda bir awçerim. Etýän şo awçerim bar. Şu wagt görýändir a. Jançka burda bar.
Hawa. Mün jançka mün. Şol.
şol personažy alyň. Diýjek bolýanym, şoň keşbini oýnadym. Onnoň Jançkanam diýilýär-de kiçikäk Jançka zat diýip bilýäňmi? Janany, Jana ýa bir gyza degjek bolaňda Jançka diýilýär-de, onnoň. Şony alyp has Açdy.
Men şu personaj ofisermi? Hawa.
Ofiser Jançka om.
Şan. Bärdedem.
Hemme zat durmuşdan alynýar Bekzada. Myrat Mollaýewden döredijilik işgärlerine maslahat. Näme ýörärkä diýip pikir etmeli däl, muşdaklaryňyzdan soraýaňyz, ana şolam ýöreýär. Dogrumy? Sebäbi
Muşdaklaň sen seret artist bar dämi. Goýup bilýän hamana seň oýnaş şeýdip oýna şeý diýip bilýän ýöne men özümi görübilemoga düşünýäňmi käde men özüme näme gerekdigimi bilmeýän düşünýäňmi a saňa diňe seni sylap oturan muşdaklaň bara ana şolar Saňa düşündirip bilýä. Näme de bolsa öz maslahatyny berip bilýä. Muşdaklaň pikiri hakykatdan hem wažnda. Ýöne dogry pikir bolsa. Bolýa dile geldi bile geldi ogurlyk aýdymlar barada. Näme de ogurlyk aýdymlar? Hä, nähili pikir edýäň ogurlyk aýdymlar barada? Gowy hem ýaman.
Näme üçin gowy, näme üçin ýaman? Ýok, bilýäňmi?
Indi şu ogurlyk aýdym aýdyp ösýär-de oglanlar. Galyp gidýär.
E, men ýaňy diýenem belki däde, öz wariantlaryny hödürleýärler, düşünýäňmi? Onuň bir zady unutma, bir zat, bir aýdymmy, şondan otuz prosentini üýtgedäýsin. Eý amma ogrulyk diýip gitmeýär. Bir aýdymyň otuz prosentini üýtgetseýem ol ogrulyk däl ol. Onnoňam men diýýän aýdym ogrulyk bolup biler men ogru alýan amerikalylardan almaýan diýjek däl aýdymy näme alýanymam aýdýanam aýdarynam men ondan hiç hili çekinemok ýöne haçanda şu degişmä Sen şonda alypsyň diýerler welin şonda gaty gynandyrýan ýeri. Sebäbi olaryň hemmesi anekdot düşünýäňmi? Her kim öz wersiýasyny edýär ol ýazylan zatlar. Ýöne aýdym toçy toç şol bir aýdymy aýtmak ine ol bilýäňmi hakykatdanam ol ogurlyk bolup biler. Ýöne olam men hiç hili ýalňyş diýip hasap edemok. Sebäbi ol öz wersiýasyny aýdýar. Meselem sen amerikança düşünýäňmi şol aýdyp dur şony? Sen düşüneňoga. Süýjüheňmi? Süýjüheňmi? Bolly, galyp türkmençesini şol saňa türkmençe maňzyňa bataýjak etip berip bildimi aýdymçylar? Bolly gorda, diňle-de oturyber-dä sen şo ogurlyk nämäňe gerek? Ýarady dämi? Oturyber. Eger
indi şu dy-dy-dy-dy-dy-dyn edýän ýer Eger-de Ýagşymyrat duet Näme şeýt şeýtdiňmi? Goýa bara goýaryn da. Bolmaz, Beki däde. Hemme dargaýan gruppalar, pese düşýän gruppalar şol birek-birek bilen aýrylyşyp pese düşýärler. Men, Myrat, ýagşysy Myrat däl, ýagşy. Myratsyz ýagşy däl. Elmydama-da Ýagşy Myrat diýilýär. Maňa jaň edýärler, Men Myrat diýýän, Kim Myrat? Ýagşy Myrat. Ýa men Ýagşy diýýän ýa Kim Ýagşy? Ýagşy Myrat diýýän. Diýjek bolýanym, halk başda nähili kabul eden bolsa, Şo bilen gitmeli. Onuňam biz kärdeş däl, düşünýäňmi, eýýäm. Biz eýýäm dosam däl, eýýäm dogan-a. Ýene bir ýyldan öz doganlarynyň ýanyndan çem. Meň ýanymda köp boldy-da. On bäş ýyl bolýar biziň duetimize, nesip bolsa indi iki ýyl. Konkurs.
Meň gepleşigimiň aýratyn bir tapawudy bar. Konkurs. Sen sorag berýäň, sowgadam berýäň tomaşaçylarymyza.
Haa. Onda näme edýäs diý? Men sorag bermäýin. Ýöne ine meň sahypam direkte ýazsynlar iň gowy waýna ideýa. Dur.
Sen direktiňem bir nokamok diýdiň.
Okaryn.
Bol. Söz berýän. Hawa.
Sebäbi diýjek bolýanym, soň surpriz bolsun diýýänler, düşünýäňmi? Hä, şol anekdot diýmesinler. Direkte ýazýarlar. Iň gowy jaýany alaryn i sowgadymam özüni düşürerin şoňa.

Şony ýazyp bilen adam ol hakyky meň muşdagym. Indi men seň sözleriňden nämäni netije çykardym diýeýinmi? Tomaşaçylarymyzam şeýle netije çykararmyka öýdýän. Kynçylykdan gaçmaň. Her bir kynçylyga haýyrdyr diýiň diýip düşündim.
Her bolýan kynçylygy hiç haçan kynçylyk diýip hasap etmeli. Biri ýagdaýyňy soranda diýýär, Elmydama gowy diý diýýär. Ine, ol meň häzir men gysgajyk aýtjak boly, ol geçilen zatlar gaty köp belki dädem ýöne gepleşik näme uzak bolýar. Ýene bir gün oturarys. Ýene bir gün gürleşeris. Nesip bolsa. Alla ýararsa. Sag bol agam. Sylap çagyrdyň. Wapşe-de şu neme Beki beti.
Beki ýanynda beti. Hä indi men bet boldum-da. Sen bet bolduň sebäbi men-ä beki. Gördäňmi ýanymda-da ussat. Häzirki döwürde-de öz işiniň ussadyna näme diýilýär? Bet diýilýär. Bet-dä!
Öz işiniň beti.
Janyň sag bolsun agam. Sylagyňa sag bol. O nä, Beki? Ýanynda beti.
Sag bol, Murat. Sag bol.